Anuanom mekyeakyea mo nyinaa biom. Ɛyɛ mo nua nie, Kwaku nie, obiara ba nye TV nie, ɔwɔ aso fm yɛn. Da biara me se yɛ ba a, yɛ deɛ ne sɛ yɛwɔ nsɛm bi ka, yɛwɔ nsɛm bi ka o, yɛwɔ nsɛm bi ka, yɛ deɛ yɛwɔ nsɛm bi ka. Nti sɛ woso wɔ aso pa bi a wobɛtie a, na wagye yɛ so, yɛwɔ nsɛm bi tie. Yɛwɔ nsɛm bi tie. Because yɛn, yɛwɔ nsɛm bi ka. Obiara ba nyɛ abusua ɛna yɛne wo ɛkasa yi obiara ba nyɛ abusua yɛse yɛwɔ nsɛm bi ka nti wowɔ aso pa bi a wode bɛfɛm yɛ a dikan gye yɛso sɛ yɛwɔ nsɛm bi tie Anuanom deɛ ɛkɔso no ɛyɛ very simple ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi tena ase na yɛdwen sɛ ɔman mma pa Meka sɛ yɛntena ase na yɛnwene ho a, yɛnwene yɛn man no ho. Yɛredwene yɛn ho no, na ɛwɔ sɛ yɛdwene yɛn man no ho. Ɛyɛ asɛm bi a asɛ ɛmfa obiara ho, nso ɛfa yɛn nyinaa yɛn ho. Deɛ nti a ɛfa yɛn nyinaa yɛn ho ne sɛ, yɛte yɛ sɛ yɛmma obi anyɛ coup wɔ ɔman no mu biom anaasɛ to the modern democracy no, adeɛ a yɛfrɛ no coup d'etat no, yɛatwam And the so called democracy has emerged in the system. Sɛ aban yi a saa berɛ yi ɔrepere tumi dendenden wɔ Ghana yi, ɛyɛ NDC aban no, obue n'ano a, deɛ ɔka ne sɛ, We are the democratic country. We are the democratic institute. And we are democratically sound sɛ yɛbɛma pɛpɛɛpɛyɛ ayɛ adwuma. Democracy no, mepɛ sɛ modi kan bisa ɔmampanyin no sɛ ɔte aseɛ sɛn? Is it socialism anaasɛ communist asɛm na ɔreka yi? Ɛyɛ communism n'asɛm na ɔno ɔreka no anaasɛ ɛyɛ socialism asɛm na ɔreka anaasɛ saa democracy no a ɔreka no ɔte aseɛ? Because to me my point of view no, me me nte aseɛ mu no, the so called NDC party no, wɔn de wɔn ano na ɛyusu the word democracy. Ɛpɛ sɛ wɔn ka to yɛ asom sɛ wɔn na wɔn yɛ democratics anaasɛ they are democratically sound but they are not. Wɔn yɛ socialist commonist. Wɔn yɛ commonist efisɛ commonist foɔ no wɔn nwene ɔman no yiedie ho ɛna wɔn nwene ɔman no nkankɔ ho. Communist regime no, wɔn adwene ne sɛ wɔbɛma wɔn ankasa no wɔn yiedie ahia wɔn, na wo a wobɛn wɔn biara no, wo nso so yɛbɛma wo, yɛbɛhyɛ wo kutupa, yɛbɛhyɛ wo afonom, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya wo ho, na afei deɛ ɛrekɔ so no, wontumi mmie w'ano nka ho asɛm. That is the communist regime. Nkrumah, Ɔsagyefo Dɔkta Nkrumah no a ɔbɛgyee yɛn firii saa aborɔfo no nsam no. Hwɛ saa berɛ no kootu a na yɛapamo ahyɛ no as a school boy anaasɛ as a diplomat a ɔde baeɛ a Ghanafoɔ gyee no too mu. Akyire yi ɔde n'ani kyerɛɛ China hɔnom no. Sɛ wo ankasa wobɛdi ho adanseɛ a, Kootu korɔ mpo a na ɛhyɛ no no, na kootu no, afe deɛ, waworɔ kootu no agu hɔ akɔhyɛ saa kɔmɔnistfoɔ no ataadeɛ no a ɛyɛ kootu a yɛapam abom te sɛ ɛɛ mmaa ɛdeɛndeɛn bi a, afe deɛ, ɛno na ɔde baa Ghana hɔnom a ɔde bɛkyerɛeɛ just to show us sɛ ɔrechange rhythm no from the democratic world into the communist world. Ampa, wamfa n'adwene o, wamfa ansie, ɔde, ɔda no adi, even because of cloth no, ataadeɛ no a wɔhyɛeɛ no, ɔbɛdaa no adi kyerɛeɛ sɛ he is ready to join the communist rhythm. Na saa communist rhythm no, ɛno na medi kan kyerɛ wɔn sɛ, ɛno no, wɔn mpɛ ɔman no yie, yiedie o, ɛna wɔn mpɛ wo as individual no, ɛnyɛ wo yiedie nti na wɔn wɔn ba. They are coming for their own riches, wɔbɛhyɛ wɔn ankasa wɔn bɔtɔ mu ma, na wɔahyɛ wɔn afono mu ma, na wɔahyɛ wɔn abusua no nso mu ma, ama abusua no adi yie, na wo ohiani no a worebrɛ na yɛte wo tax de bɔ wɔn ho ban de tua wɔn ka no, wɔama wo woabrɛ saa just you continue to be poor. Deɛ ɛpɛ sɛ meka ma wo te aseɛ no no, woadi kan adwene ho deɛ. There is a big difference between democracy no a Mahama ne baeɛ a na ɔreka ho asɛm no to the communist rhythm we know. Ɛfiri sɛ Jerry Rawlings na ɔbɛ inheriti power no saa time no, ɔbɛ use the same word sɛ we have to, we have to, we have to, we have cocoa and we cannot give the price, we have our diamond, we cannot give the price. Na ɔuse use word bi just to convince you And the same thing is what the so called NDC today is doing. They are only criticizing the government because sika no a ɛwɔ sɛ yɛn yɛn yɛne yɛn mma yɛnya bi di no ɛwɔ sɛ ɛkɔ wɔn nko wɔn bɔtɔm sika na ɛwɔ sɛ wowo nana bi a n'ani abere ne ho a ɔredɔ kokofuo bi anaa ɔredɔ aduane bi a ɛbɛbrɛ ɔde ɔde bɛbrɛ wɔn a wɔte kuro no mu adi no sika a ɛwɔ sɛ ɛkɔ wɔn no bɔtɔm no, anaasɛ wɔn nso so gye bi enjoy no, saa sika no wɔn pɛ ne nyinaa gye gu wɔn nko wɔn bɔtɔm, wɔn problem no no, they are not thinking about the masses nor the nation, that is out of the equation, that is the policy of the communist, ɛyɛ socialist communism ɛna NDC foɔ no ɛwɔ wɔn adwene no mu, nti sɛ wo nni mu a meka kyerɛ wo, They are not ready They are not ready They are only using the word democracy We are democratic Ghana yɛ democratic country nti ɛwɔ sɛ yɛde mmara yɛ adwuma Do they know what the law is? Wɔn maama no sɛ wɔnim adeɛ a yɛfrɛ no mmara a, nka tam a yɛto aba no wieeɛ no, He was going to take a good decision te sɛ deɛ saa tam no Akufo-Addo tekiiɛ no, ɔfrɛɛ ne party ne n'akyidifoɔ ne wɔn hyiaeɛ ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ aba wei sei ankɔ amaeɛ a, na kyerɛ sɛ biribi te kyema. Nti ɛwɔ sɛ yɛgye kɔdan court na court hwehwɛ saa nsɛm no mu. If he, Mahama no, understand the so called law no a, was he able to do it? Answer me. Wobɛte nnipa gu mu ama wɔabɛyɛ demonstration from the north to the south, from the east to the west, na afei woaba abɛka akyerɛ yɛn sɛ wote wote democracy ase. Even your own parliamentarians, your own officials, your own MPs a wo na woseɛ sɛ wɔn nka wɔn nim mmara no, wɔte wɔn ho gu abɔnten so march towards the EC building without no permit. Mmara bɛn na wɔn nim? na na wɔn gyina parliament hɔ nom wɔn mmɛka asɛm bi nti a mmara no is not governing wɔn MPs no na ɛyɛ citizens no kyerɛ sɛ wɔn de wɔn nyɛ nipa nyɛ saa wɔn yɛ MP a yɛahyɛ wɔn nnadeɛ ataadeɛ nti wɔn nyɛ Ghanafoɔ saa na ɛteɛ nyɛ saa me nua mo ma yɛ ma yɛ ni na hɔ mo ma yɛ ma yɛ ni ɛna hɔ na yɛma Ghanafoɔ nyinaa aso nte sɛ ɔman no, yɛn na yɛbɛtumi de ɔman no akɔ n'anim. Ɛnyɛ John Mahama no na ɛnyɛ Nana Akufo Addo Dankwa na ɛbɛtumi ama ɔman no akɔ n'anim. Yɛn ankasa na yɛpɛ sɛ ɔman no kɔ n'anim a, yɛbɛma ɔman no akɔ n'anim. Aseɛ ne sɛn? Sɛ ɔno bɛyɛ ɔkandifoɔ na sɛ yɛse, Deɛ ɔreyɛ no, yɛbɛboa no apia no ama no akɔ a, anaasɛ yɛbɛfoa deɛ ɔreyɛ biara so ama ne nhyehyɛeɛ no yɛaboa no ama no akɔ anim a, ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛn yɛpɛ ɔman no yie. Na yɛrenkɔ nkɔpɛ ɔkandifoɔ bi a ɔyɛ so greedy Pɛsɛmenkominya na ɛhyɛ n'akoma no mu sɛ ɔne n'apamfoɔ na ɛwɔ sɛ wɔn deɛ wɔdi yie na ɛnyɛ ɔman no kankɔ na yɛasɔpɔto no. Ɛnyɛ saa nipa wei bi na yɛpɛ sɛ yɛdi n'akyi. One, wommɛgyina abɔnten nka sɛ electoral commission a yɛde no baeɛ no ɛyɛ NPP foɔ na ɛde no baeɛ nti ɛkwan biara so ɔbɛwie aba anim ɔma yɛ ɛna yɛto aba yie yei wasan hura gyina sɛ W'ani aba no amma yɛ. Life itself no is not fair. Life itself no is not fair. Nti deɛ wo w'adwene kyerɛ wo sɛ somebody has been unfair to you no, ɛyɛ wo w'adwene no no, but we have to face the reality. The realistic is that yɛyɛ Ghanafoɔ, yɛpɛ ɔman no kankɔ. Nti sɛ wo w'abɛdi ɔman no so pɛn na sɛ nsesaeɛ bi aba a, woatena akyire ahu sɛ nsesaeɛ no a aba no, Ebia sei ne sei ne sei na ɔno a ɔbɛfa tumi no ɔde rekɔ. M'ani nnye ho. Simple. Go to court na afei mmara no a ɛwɔ ɔman no mu no nka wo w'asɛm no mma wo. Na coming out sɛ it is not fair, it is not fair a ɛnnɛ yi a yɛrekasa yi wode so use the word it is not fair no, I want you people to know sɛ life itself no is not fair but we have to face the reality. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de ɔman no akɔ n'anim. Saa NDC party no, sɛ wonim a meka akyerɛ wo, it is not democratic party, they are socialist slash communist, they have the communist ideas. Nti wo a wodi wɔn akyi no, if you don't know what the politics means, Tena ase na bisa na yɛnkyerɛ wo mu. Efisɛ Ghana hɔnom no a yɛte no, yɛɛyɛ politics anaa yɛn Abibifoɔ no yɛse yɛɛyɛ politics deɛ but da biara meka we don't even understand what the politics mean and I'm still telling you we don't even understand what the politics means. NDC, National Democratic Party, wɔde ato ne din so, wɔde abɔ ne bo sɛ ɔyɛ democratically sound. But he is not, maybe you don't know what the democratic means, maybe you you don't know what the democracy means. Nti no, they are socialist slash communist. That is the party NDC na wohu ne saa no. Communist for no, wɔn adwene no, sɛ wonim a meka kyerɛ wo. ɛyɛ for their own ɛyɛ for their selves nti wɔn baayɛ no na ɔman no obiara bɛka sɛ na sika wɔm ɛna nana adod baayɛ deɛ sika ni ɔman no mu that is how it is sɛ wonim a meka kyerɛ wo that is how they govern nti sɛ wo nim a meka kyerɛ wo ɛnyɛ adeɛ a wɔn ba no soso wɔn de nsesaeɛ biara bɛba because socialist slash communist no they have different ideology nti ɔman no sɛ yɛsesa na sɛ yɛsɛ yɛbɛsesa deɛ a NDC party no I'm telling you and I'm, I will still tell you again we don't need it sɛ yɛmpɛ NPP no a we should look for an independent candidate a ɔno nso so no ɔbɛtumi gye different ideology Abɛpagya ɔman no na afei yɛde akɔ yɛn anim sɛdeɛ yɛrekɔ yɛn anim yi ara. Ɛtɔ so mmienu, sɛ yɛhwɛ nneɛma mu a, all this systematic racism no a even wɔn kasa a na ɛpue firi wɔn ano ba no, wɔn ankasa no wɔatena ase adwene ho pɛn. Jerry Rawlings no a ɔbɛgyee pa ɔgye party no baeɛ no, obue n'ano a ɔse ɔbɛka Ghanafoɔ abom, there was discrimination, ɔbɛka Ghanafoɔ abom and what did he did? He did nothing concerning that one, instead ɔno koraa mpo bue n'ano na ɔkasa a, baabi a ɔbɛkɔ akɔka, ɔbɛkɔ akɔfa kasa no afiri aba no, wotumi hu sɛ they have some systematic racism bi wɔ wɔn policy no mu. But Ghana no ɛnyɛ obiara deɛ o, ɛnyɛ Asantefoɔ dea, ɛna ɛnyɛ Igbefoɔ dea, ɛna ɛnyɛ Ntafoɔ no mo dea, ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ dea. Ghana no, yɛyɛ mmiɛnsa. I want you to know. Sɛ woyɛ Asanteni, sɛ woyɛ Agbeni, anaasɛ wose menyɛ Akanni, meyɛ Tani no, ɛnyɛ wo dea. Ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ dea. Enti sɛ yɛpɛ sɛ yɛtumi kɔ yɛn anim sɛ ɔman mma a, ɛwɔ sɛ yɛtumi ka yɛn ho bɔ mu. It is very simple. Baabi a wiase no anyina aduru seesei no, saa politics no a abɛwura yɛn adwene mu a nti obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ n'adwene sɛ wei deɛ a woka deɛ ɛnyɛ, wei deɛ a woka deɛ ɛnyɛ, wei deɛ na ɛyɛ, na obi koraa tumi huri gyina ne dua so na ɔredi atɛm, ɔredi ɔmanpanin no amu atɛm. I'm not ready for that but mepɛ sɛ mema yɛn nyinaa yɛtwe yɛn adwene si biribi so sɛ we are mature now nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛte politics no ase a we have to do a thorough research na yɛnya the political terms no, na yɛnya political riders no a yɛafefa wɔn mo, obi te sɛ that goddamn Sammy Gyamfi, na ɔbɛ, yɛakɔfa no, this, uh, sometimes I feel sorry for sɛ a whole radio station will bring such type of riders na yɛde wɔn abɛtena television so, na instead of bring another program a yɛbɛde educate nnipa no, no, But the political parties no wei NDC nie NPP nie na wei flow na wei flow to the audience na afei nnipa ɛretie na wɔno presenter no ɔfo sɛ ɔreyɛ adwuma this type of political riders no we don't want to hear them because sɛ wo as a presenter no wonni mu a meka ma waso ate sɛ ɔno saa nnipa no a wɔte hɔ no a wakɔfa no abɛtena hɔnom no a ɔkeka nkwaseasɛm no the political leader nankasa no sɛ ɛyɛ Mahama sɛ ɛyɛ Akufo Addo no he is not even getting contact with that person ɔno no afa obi ɛna saa nipa no soso abɛfa ɔno sɛ rider nti no he is paid millions for what he is doing nti biribi a ɛwɔ sɛ ɔbɛka no ɛwɔ sɛ ɔbɛtena hɔ nom a ɔka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa korɔ no a ɔsomaa no n'ani bɛgye ne ho. That is the so called propaganda nti mom yɛn stop this god damn propaganda in our politics and move ax one people and take the nation forward because Ghana wanyini a ɔreyɛ akɔ pension wabɔ akɔkoraa ne sa menua nti masɛm a mpɛ sɛ me ne wo ka anaa sɛ obiara ba nyɛ abusua yɛpɛ sɛ yɛne wo ka anɔpa yi tie na fa toa so pam na sɛ wobɛyɛ demonstration bi anaasɛ wobɛkasa ama party bi anaasɛ wobetu anamɔn bi a, dwene ho na dwene ho biom sɛ Ghana no ne nkankɔ ne ɛpɛ. Meda mo ase.